Hey, dwi'n siŵr bod chi i gyd yn gyfarwydd â'r mudiad bywydau di o bwys. Um, mae wedi dod i fodolaeth yn America yn 2013 yn dilyn y penderfyniad i, i beidio barnu George Zimmerman yn euog o lyfryddiaeth uh, Trayvon Martin yn y flwyddyn yn gynt. Ac wrth gwrs yr holl farwolaethau ers 'ny oherwydd yr heddlu wedi golygu bod y mudiad wedi tyfu, wedi dod yn fwy pwysig yno yn America ac wedi cael dylanwad mawr wrth gwrs. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd hefyd â'r ffaith bod y mudiad wedi dod yn bwysig tu allan i America yn y flwyddyn diwetha'. Uh, dwi'n siŵr bod chi'n cofio'r holl brotestiadau uh, llynedd ha diwetha, uh, tra bod uh, pobl yn ymateb i'r sefyllfa yno yn America ac wrth gwrs yn ei gwledydd ei hunain hefyd. A, a dyn ni'n gwybod, dydyn ni, sut mae uh, trais o dir heddlu, uh, materion fel cyfiawnder a wedyn chyd-ryddoldeb wedi dod yn rhan o'r agenda gwleidyddol a mewn ffordd llawer mwy sylweddol nag yn y blynyddoedd a degawd yn gynt. Um, falle eich bod chi wedi bod yn rhan o'r rai o'r protestiadau a ddigwyddodd uh, ledled Cymru, er enghraifft, uh, llynedd. Un peth sy'n wedi taro fi yn eitha diddorol ydy'r ffaith bod y mudiad wedi, uh, wedi cael ei adlewyrchu yn y cyddoriaeth uh, sydd wedi cael ei creu yn America a gwledydd eraill uh, yn y cyfnod yn y blynyddoedd diwetha. A os dyn ni yn ystyried America, mae'n bosib i weld bob math o ser cyddorol yn, yn y byd, yn y byd cyddorol, yn ystyried y materion hyn, yn gwneud sylwadau am y sefyllfa gwleidyddol, yn defnyddio eu cyddoriaeth fel rhyw fath o brotest ac i brotestio'r sefyllfa yn y presennol. Falle bod rhai ohonych chi yn gyfarwydd â'r stills fan hyn o fideo uh, rhyw gan enwog iawn iawn. Uh, Dwi'n siŵr bod nhw'n gyfarydd i chi a maen nhw'n adlywyrchu um, y diddordeb yn, yng ngwleidyddiaeth uh, y mudiad uh, sydd wedi bodoli yn y blynyddoedd diwetha. Yn ddiddorol iawn i fi, sydd wedi astudio'r cyfnod um, y mudiad hawliau sifil yn ôl yn y 50au a 60au, ydy'r ffaith bod un o ganeuon Kendrick Lamar, y gan All Right, wedi dod yn rhyw fath o anthem i'r mudiad uh, bywydau di o bwys, a wedi cael ei chanu yn ystod protestiadau a chyfarfodydd uh, y mudiad yn America dros y blynyddoedd diwetha, a dal yn cael ei chlywed uh, dyddiau yma. A jyst chwarae clip

Felly, fel dwi'n deud, cân poblogaidd gan un o sêr mwyaf um, cerddoriaeth Afro-Americanaidd yn cael ei defnyddio gan brotestwyr mewn protest go iawn. A mae hyn yn atgoffa fi o'r ffordd roedd cyddoriaeth yn cael ei defnyddio gan y mudiad hawliau sifl yn ôl yn y 1950au a'r 1960au. Y mudiad hawliau sifl yn dod i fedolaeth falle yng nghanol y 1950au, gwahanol fathau o brotestiadau yn dechrau'r pwynt yno, um, boicot bysiau Montgomery yn y 1950 Pump pump er enghraifft, a wedyn llawer mwy o gwahanol fathau o brotest o 1960 ymlaen, gan gynnwys y sit-ins fel dych chi'n gweld yno uh, yn y llun ar y dde. Roedd pobl ar y pryd yn ymwybodol iawn iawn um, bod caneuon yn cael eu defnyddio. Uh, lot o gohebion um, yn um, o'r cyfryngau Uh, yn amweld y protestiadau hyn, yn adrodd yn ei papurau newydd a'u cylchgronau a falle ar y teledu neu dros y radio, i gyd wedi sylwi ac yn gwneud sylwadau ar y ffaith bod y mudiad wedi defnyddio cyneuon um, yn ei uh, digwyddiadau. So dyma un enghraifft o erthygl yn y New York Times uh, sy'n cynnig rhyw fath o bersbectif eitha diddorol i ni fel hynyswyr a ddefnydd cyneuon yn y mudiad hawliau sifil. Uh, New York Times wedi disgrifio'r mudiad fel y Great Singing Movement sy'n ddiddorol dros ben. A fel ydych chi'n gweld o'r dyfyniad fanna, uh, the songs old and new are used at mass meetings, demonstrations, prayer vigils on freedom rides in jails and before sit-ins. Yn amlwg iawn iawn felly uh, bod cyneuon yn cael eu defnyddio yn y gwahanol gyd-destunau oedd wedi nodi um, wedi nodweddu'r um, mudiad hawliau sifil. A dwi'n credu bod penawd ar erthygl yna yn ddiddorol dros ben, ydw e? Dyna'r syniad um, mae'n werth ystyried. Songs a weapon in rights battle. Uh, I ba rhaddau ydyn ni'n gallu, def, uh, yn gallu ystyried cyneuon fel rhyw fath o arf mewn brwydr? Um, a dyna un o'r cwestiynau dyn ni'n ystyried ar y modiwl um, o lle mae'r sesiwn yma yn dod. Mewn gwirionedd, roedd y mudiad ei hun yn hunanymwybodol ac yn ymwybodol bod caneuon yn chwarae rôl pwysig yn eu hymdrechion nhw. Felly, be dyn ni'n gweld ydy cyrff pwysig yn y mudiad, cyrff ymgyrchu, fel y Student Non-Violent Coordinating Committee, SNCC, yn ffurfio grwpiau canu uh, er mwyn perfformio uh, gwahanol ganeuon yn ystod eu digwyddiadau. Uh, cyfarfodydd, gorymdeithiau, um, protestiadau eraill. Uh, felly, uh, Snick Freedom Singers er enghraifft wedi cael ei ffurfio a wedi dod yn uh, rhywbeth pwysig iawn iawn yn newylliant yr ymgyrch yn ystod y cyfnod na. Yn llai amlwg, a falle yn llai gweithgar hefyd, The Lumpen, rhyw fand uh, cyddorol a ffurfiwyd gan y pantheroid du. Uh, nid oedd uh, y lumpen cweit mor uh, enwog a'r Freedom Singers neu mor weithgar na chwaith, ond eto mae'n dangos ydy fe. Uh, sut mae'r ymgyrchwyr uh, dros hawliau sifil yn uh, gweld pwysigrwydd a rôl cyneuon yn ei ymdrechion nhw. A mae'n bosib hefyd i weld hyn yn y ffaith bod um, y cyrff hyn, yn enwedig SNIC ond rai eraill hefyd, wedi recordio'r dwylliant clywedol um, oedd yn bodoli ar y pryd. Felly rhywun yn dod â rhyw uh, beiriant recordio ac yn recordio y canu yn ystod uh, y protestiadau, uh, unrhyw brygethau, unrhyw ereithiau uh, asiantau, fel yr un dyn ni wedi clywed fanna, uh, pobl yn canu yn fwy diweddau, canu uh, darnau All Right gan Kendrick Lamar. Uh, ac felly mae albums wedi cael eu creu fel hyn, casgliadau o recordiadau um, o Nashville neu Greenwood, Mississippi neu lefydd eraill uh, yn yr ymgyrch. A wedyn, wrth gwrs, yn cael eu gwerthu Uh, gwerthu bob math o resymau, wrth gwrs. Uh, codi ymwybyddiaeth, codi arian falle, uh, lledaenu'r neges yn ei hangach. Ac un peth i nodi fan hyn ydy'r ffaith bod yr holl albymau albums hyn a greuwyd gan Folkways Records i gyd ar gael ar YouTube i ni uh, dyddiau mas. Felly mae'n hawdd iawn iawn, os Os oes diddordeb 'da chi, os da chi yn astudio ar Mudiad Hawliau Sifil, i fynd i rando ar y recordiadau hyn a chlywed um, protest y 1950 a 1960. So dwi wir yn argymell eich bod yn gwneud ni. Um, maen nhw'n uh, fynonellau hynod o ddiddorol. Ac wrth gwrs, falle bod y gan yma yn gyfarwydd i chi. Uh, can We Shall Overcome, Yn seiliedig ar ryw hen gan gospel yn dod o'r 1930au, mae wedi cael ei addasu wedyn yn y 1940au uh, gan unigolion yn mynd i'r llafur. Um, yn mynd i'r llafur yn gwneud achos gweithwyr yn America, uh, gwneud achos undebwyr llafur, a wedi addasu ar gan i ddefnyddio yn ei hymgyrchoedd uh, dros y mudiad llafur, ond wedyn yn gan wedi cael ei addasu unwaith eto gan gael carwy i fod yn ddefnyddiol i'r mudiad hawliau sifl. A'r gan hefyd uh, wedi dod fel rhyw fath o anthem, felly yn aml iawn iawn bydde pob cyfarfod neu brotest yn dod i ben trwy bawb yn canu We Shall Overcome. Ac felly, falle bod y gan yn gyfarwydd i chi, falle dych chi'n gyfarwydd ag e, um, o, neu falle byddwch chi'n cael eich atgoffa o'r gan pan dwi'n dechrau jyst chwarae rhywfaint ohono fe nawr. So dyma recordiad o Chicago fel mae'n digwydd yn 1963. Uh, mae'n sôn am y sefyllfa yn y tyleithiau deheuol yn America uh, ac wedyn yn um, gofyn bawb yn bresennol i ganu'r gan. So dyma fe.

Fel dych chi'n clywed, uh, mae'n gan, mae'r tempo yn eitha diddorol yn fe, dwi ddim yn rhy gyflym, mae'n gan, uh, gan syml iawn iawn, ond eto mae'n bosib i'n glywed sut mae'n profocio rhyw fath o ymateb emosiynol, uh, sut mae'n creu rhyw fath o undod uh, rhwng y rai oedd yn canu ar y pryd. Uh, yn debyg iawn iawn i lot o gyneuon uh, y mudiad, cyneuon eraill y mudiad, uh, mae'n syml iawn iawn, mae'n bosib i unrhywun uh, clywed y gan a wedyn canu fe yn syth. Yy, roedd y caneuon yn syml er mwyn bod yn ddefnyddiol yy ar y pryd. OK te, beth am ystyried uh, rôl y caneuon, rôl a defnydd y caneuon yn y mudiad te? A dyma'r math o gwestiynau dwi'n gofyn y myfyrwyr i ar y modiwl. Pa rôl yn union ydy caneuon yn performio yn y cyd-destunau gwleidyddol hyn, y cyd-destunau protest hyn? Pa wahaniaeth ydy caneuon yn gwneud? Ydyn nhw'n gwneud gwahaniaeth? Uh, ydy e'n rhywbeth uh, i fwynhau, rhywbeth i, i joio ar y pryd, neu ydy e'n gwneud rhywbeth mwy pwysig a mwy sylweddol na ni? I ba raddau ydyn ni'n gallu uh, ystyried caneuon fel rhyw fath o arfau yn y frwydr? Ydy hynny'n orddweud pwysigrwydd caneuon? Wel, bydd yn ddiddorol i wybod beth ydych chi'n meddwl. Uh, fel dwi'n dweud, dyn ni'n trafod y pethau hyn ar y modiwl, a mae myfyrwyr yn gwneud nifer o gwahanol um, pwyntiau yn y cyd-destun hwn. So, undod, y torf er enghraifft, yn bwysig iawn iawn. Uh, in, pawb yn uniaethu gyda'i gilydd a gyda'r ymgyrch, mae hynny'n bwysig wrth gwrs. Uh, yn y gystal, mae rhaid i ni gofio'r cyd-destunau a lle roedd y cyneuon hyn yn cael eu canu. Yn aml iawn iawn mewn protest, allan ar y stryd, falle yn gwynebu'r heddlu a'i cŵn, falle yr heddlu treisgar iawn iawn oedd yn fodlon defnyddio trais yn erbyn y protestwyr, ac roedd y protestwyr yn gwybod ni, wrth gwrs. Felly roedd y canu yn y cyd-destun hwn yn bwysig iawn, roedd yn rhoi hynder i bobl, roedd yn gwneud, y cneuon yn gwneud pobl falle yn bendant yn ei wrthwynebiad i'r fath trais. Um, os da ni'n ystyried tystiolaeth rai o'r ymgyrchwyr, da ni'n gwybod uh, sut oedd yn teimlo'n ofnus iawn iawn pan oedden nhw wedi cael eu carcharu, ac oedd hynny wedi digwydd i lot fawr ohonyn nhw, wrth gwrs, yn ystod yr ymgyrchaeth hyn. Wel, uh, yn gwynebu'r ofn yno yng ngharchar, uh, canu can, wedyn yn cael rhywun arall mewn cell arall yn ymateb ac yn canu gyda chi, yn rhoi hyder i bobl i wynebu'r uh, ofnau hyn a'r pryderon roedd yn teimlo uh, yn y cyd-destun hwn. Felly, mae yna nifer o rolau fan hyn i'r cyneuon. Mae cyneuon uh, yn helpu'r mudiad yn fawr iawn. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth ymylol i'r ymdrechion hyn, mae'n rhywbeth um, holl holl bwysig dwi'n meddwl. Wel, roedd y caneuon oedd yn cael eu canu o fewn y mudiad yn dod o wahanol fanylellau. Dyn ni wedi gweld yn barod ydyn ni eisiau mae rhai caneuon wedi cael ei addasu o'r mudiad llafur. Uh, mudiad llafur yn bwysig iawn iawn yn America yn y 1930au, 1940au, ac roedd um, y dwylliant uh, caneuon yn gri iawn. So lot o'r caneuon yn cael ei uh, benthyg a cael ei addasu yn cael ei defnyddio yn y mudiad hawliau sifil. Lot o ganeuon gospel yn cael eu defnyddio hefyd. Felly mae caneuon gospel ydy'r caneuon crefyddol uh, wedi cael eu ysgrifennu gan awduron a gan cyfansoddwyr o 1920 ymlaen. Ac felly roedd yna rhyw fath o sîn uh, cyddwriaeth gospel bywiog iawn yn America trwy'r 30au a 40au. Rydyn ni i gyd uh, y dwylliant yma yn cynnig caneuon hefyd. Ond un peth sy'n dyddorol dros ben i fi ydy'r ffaith bod lot o hen ganeuon ysbrydol y cythweision yn cael eu defnyddio. A hen ganeuon ysbrydol yr, yr old, the old slave spirituals. So dyma caneuon sy'n dod o gyfnod cythweisiaeth uh, canrif a mwy yn gynt, ond nawr yn cael ei ail ddefnyddio unwaith eto yn y mudiad hawliau sifl yn y 1950au a'r 1960au. So dyma un o'r hen ganeuon ysbrydol mwy enwog o'r cyfnod, o'r cyfnod o gythweisiaeth, ac un oedd wedi cael ei defnyddio yn aml iawn iawn yn yr ymgyrch yn y 1950 a'r 1960, uh, Wade in the Water. Dwi'n siŵr eich bod yn gweld o'r geiriau bod y gan yn cyfeirio at uh, llyfr Exodus yn y Beibl. Mae'n sôn am ymdrechion Moses i arwain uh, yr Israelaid allan o gythweisiaeth yn yr Eift ac wedyn i wlad yr addewid yn Israel. Uh, felly, mae'n gan crefyddol, uh, rhyw fath o emyn crefyddol oedd yn cael ei canu gan cythweision a rai eraill ar y pryd. Ar yr un pryd, yn ystod y cyfnod o gythweisiaeth, roedd 'na ryw fath o ystyr cuddiedig yn y gân hefyd. Felly, Weed in the Water oedd cyngor i'r cythweision a nath ddianc o'u perchenogion ac oedd yn cael eu traso wedyn gan y perchenogion a'u cŵn. Felly, Weed in the Water yn gyngor da iawn iawn er mwyn sicrhau bod y cŵn ddim yn gallu eu dilyn nhw. Mae yna rhyw fath o ystyr cyddiedig arall fan hyn. Uh, mae'n sôn am Moses, wel Moses oedd um, rhyw fath o gyfeiriad at uh, Harriet Tubman, un o arweinwyr yr Underground Railroad. Uh, hynny yw rwydwaith o unigolion a wedyn tai saff oedd yn helpu uh, cythweision dianc o gythweisiaeth yn y tyleithiau deheuol i ryddid yn y gogledd neu yn Canada. Felly, dyma gân gwleidyddol iawn iawn, yn radical iawn iawn, yn ystod y cyfnod o gythreisiaeth, efo rhyw fath o ystyr cyddiedig, nawr yn cael ei defnyddio unwaith eto gan yr ymgyrchwyr yn y 1950au a'r 1960au. Pawb yn ymwybodol o'r ystyr cyddiedig erbyn hyn ac yn meddwl bod y radicaliaeth gwleidyddol fan hyn yn y gan, yn yr hen gan ysbrydol, yn berthnasol nawr i'r sefyllfa yn ystod yr ugeinfed ganrif. Felly mae'n ddiddorol dros ben i weld sut mae'r mudiad wedi defnyddio'r hen ganeuon ysbrydol um, a'i uh, agweddau gwleidyddol yn yr ymgyrch newydd yn yr ugeinfyd ganrif. Wel, mae'n bosib i weld sut mae'r caneuon hyn, y caneuon gospel, y caneuon hen ganeuon ysbrydol, uh, yn rhan o ddwylliant Afro-Americanaidd a traddodiadau Afro-Americanaidd yn mynd yn ôl uh, degawdau a hyd yn oed canrifoedd. Um, mae'n bosib i weld pwysigrwydd yr eglwys di hefyd yn yr ymgyrch. Yn aml iawn iawn roedd yr eglwysi yn leithiau deheol uh, America, dyma oedd y canolfannau uh, trefnu yn y, cyfar, yn y, uh, yr ymgyrch yn erbyn uh, segregation a hiliaeth ac yn y blaen. Ond hefyd roedd yr eglwys yn darparu arweinwyr, wrth gwrs, fel Martin Luther King neu Malcolm X, um, er gythaf a bod mewn eglwys arall fel petai, ac yn cynnig yr holl ddelweddau a syniadau a iaith uh, crefyddol a oedd yn um, ysbrydoliaeth wedyn i'r ymgyrchwyr. Ond heblaw'r cyd-destun hwn, heblaw'r traddodiadau hyn, mae'n bosib hefyd i weld yn ystod y 60au, ac yn enwedig yn ystod ail hanner y 60au, um, artistiaid llawer mwy masnachol, yn gysylltiedig â'r cwmnïau masnachol mawr yn rhoi eu sylw nhw hefyd at y mudiad a delio gyda'r materion oedd yn codi fel rhan o'r ymdrech i, i frwydro yn erbyn hiliaeth uh, a didaliad. Uh, un o'r rhai mwyaf enwog, mwyaf nodweddiadol ac yn gynnar iawn yn y 60au oedd Nina Simone. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â hi. Um, Mae'n rhywun henwog iawn iawn yn y diwylliant Afro-Americanaidd ac wedi uh, gwneud bod math o gyneuon uh, trawiadol iawn. Fel ydych chi'n gweld, oedd hi uh, yn ymuno â gwahanol ymgyrchoedd yn y tyleithiau deheuol, ond hefyd yn cynnal cyngherddau yn y gogledd er mwyn codi arian. Ond falle bod hi'n fwy pwysig i ni, yn ystyr y cyneuon, fel rhywun oedd yn canu cynheuon wrth gwrs, roedd hi yn troi at yr ymgyrch a'r um, amcanion yr ymgyrch yn ei chyddoriaeth hi. Felly dyma un gasgliad o'i uh, chyneuon, a ryddhauwyd yn ystod y 60au, Forever Young, Gifted and Black, a fel dych chi'n gweld, Songs of Freedom and Spirit. A mae'n bosib i feddwl am bob math o ganeuon oedd hi wedi canu oedd yn cyfeirio at y materion hyn. Falle yr un mwy enwog a'r un mwy feirniadol o'r sefyllfa oedd Mississippi God Dam, yn damio rawdydodau yno y Mississippi a'r tyleithiau eraill yn yr ardal a mae agweddau nhw tuag at yr ymgyrch. Mae'n bosib i, gla- i weld bod ser eraill uh, yn dod yn rhan o'r mudiad yn ystod y 60au, a dyma un arall, Bob Dylan. Nawr, wrth gwrs, roedd Bob Dylan yn ddyn gwyn, mae dal yn ddyn gwyn, uh, dal yn fyw, wrth gwrs, ac roedd yn rhan o'r byd gwerin. Felly, doedd e ddim yn rhan o'r dwylliad Afro-Americanaidd, doedd e ddim yn rhan o'r uh, eglwys di, er enghraifft, mae'n dod o ryw gyfeiriad hollol wahanol. Ond roedd e, wrth gwrs, yn un o ser y genre uh, gwerin ar y pryd. Ac roedd, mae'n bwysig fan hyn, fel haneswyr, i ystyried genre uh, fel ffactor arall wrth ddadansoddi cyneuon yn y mudiad hawliau sifil, achos roedd lot o ser uh, gwerin yn cyfrannu at yr ymgyrch, yn rhan o'r ymgyrch. Uh, John Bayes yno, er enghraifft, oedd hi yn frwd uh, iawn iawn dros um, yr ymgyrch, Uh, nid oedd Dylan wedi gwneud lot gyda'r ymgyrch, ond wedi gwneud ychydig o bethau. Fel ydych chi'n gweld fanna, uh, yn, arwydd y cael dros ben, o dde wedi ymddangos yn ystod uh, y March on Washington, uh, y digwyddiad pwysig iawn iawn, y digwyddiad enwog pan oedd Martin Luther King wedi rhoi araith I have a dream. ac mae'n ddiddorol dros ben i wybod bod y digwyddiad yna wedi cynnwys nifer o arweinwyr y mudiad yn gwneud areithiau. Uh, felly, John Lewis, uh, Martin Luther King wrth gwrs, a rai arweinwyr eraill. Ond yn ogystal, roedd nifer o berfformwyr yn canu caneuon hefyd. Fel ydych chi'n gweld, John Bayers a Bob Dylan yn canu When the Ship Comes In. A dyna gân am y mudiad hawliau sifil a sy'n defnyddio'r iaith mewn ffordd ddiddorol, so mae'n werth gwrando ar y gân yno a darllen y geiriau i weld yn union sut mae Dylan yn cyfeirio at y mudiad hawliau sifil fanna. Oedd hefyd yn ystod uh, y march on Washington, Dylan wedi canu Only a Pawn in Their Game. Uh, fel ydych chi'n gweld, rhyw gân am lyfr, lyfryddiaeth uh, Medgar Evers. um, jyst yn gynhara yn y flwyddyn uh, 1963. Ac roedd rhai se eraill yn ymddangos yno yn Washington yn 1963. Uh, Peter, um, rhyw grŵp gwerin arall, a wedyn rhai uh, grwpiau Afro-Americanaidd hefyd. Uh, Freedom Singers wedi ymddangos, Odetta, uh, Marian Anderson, so nifer o berfformwyr yn performio yno yn Washington um, yn, y gas, yn y gystal ar arweinwyr oedd yn gwneud yr eithiau. Ac os dyn ni yn ystyried genre, mae'n bosib i ystyried genre mewn ffydd eraill hefyd. Mae'n bosib i ystyried genre yn gwerin a gweld sut mae'r traddodiadau gwleidyddol a gwleidyddiaeth adain chwyth wedi bod yn rhan o draddodiadau gwerin trwy'r 30au, 40au ac yn mewn i'r 50au. A, a bod uh, y mudiad llafur na y mudiad gwerin wedi uh, protestio yn erbyn uh, hiliaeth. Ond os dyn ni'n ystyried genres eraill, dyn ni'n gweld sut mae'r genres ei hunan yn gallu bod yn wleidyddol. Felly, James Brown, un o uh, ser mwyaf uh, cyddwriaeth Afro-Americanaidd yn ystod y 60au, ac un o arloeswyr cyddwriaeth uh, funk Rhyw genre newydd a ddath i amlygrwydd yn ystod uh, ail hanner y 1960au. Uh, mae ffync wedyn fel genre yn bwysig iawn iawn yn y cyd-destun hwn, swn i'n dweud. Mae cyddoriaeth yn cynnwys, wrth gwrs, harmony, melody a rhythm. Um, pob math o gyddoriaeth yn cynnwys y pethau hyn. Ond mae traddodiadau cerddorol Affricanaidd yn debyg iawn iawn i, ac wedyn, traddodiadau a dulliau cerddorol Affro-Americanaidd yn rhoi mwy o bwyslais ar rhythm. Felly, roedd James Brown ac arloeswyr ffwnc eraill yn gwneud penderfyniad i pwysleisio rhythm yn fwy na harmoni a melodi yn eu cerddoriaeth newydd. Felly, roedd yn rhyw fath o um, benderfyniad gwleidyddol i bwysleisio traddodiadau Affricanaidd ac Afro-Americanaidd yn eu cyddwriaeth. Ac felly, fel di deud, dyma un ffordd sut mae genre ei hun yn dod yn fater gwleidyddol ac yn um, rhyw fath o ddatganiad uh, gwleidyddol yn yr ymgyrch. Dyma un o caneuon mwy enwog James Brown yn adlewyrchu'r farchder du oedd yn dod i fodolaeth yn ystod ail hanner y 60au. Falle bod y gan yn gyfarwydd i chi, ond be dwi eisiau gwneud ydy dangos, gwneud rhyw fath o bwynt eitha pwysig wrth i ni ystyried uh, cerddoriaeth fel fy nhonell uh, ac fel rhywbeth yn y mudiad ei hun. Ar yr un llaw, dyn ni'n gallu darllen y geiriau, ydyn ni. Mae'n bosib i ddarllen y geiriau hyn a gweld beth yw neges uh, James Brown. Uh, be ydy'r protest mae James Brown yn gwneud trwy ei gan. Ond wrth gwrs, dyn ni ddim yn gwirionedd yn dod ar draws cyneuon fel hyn fel arfer. Dyn ni ddim o reidrwydd yn darllen y geiriau, neu nid dyma'r unig ffordd dyn ni'n deall cyneuon. Achos, dyn ni'n gwrando ar gyneuon, ydyn ni. Dyn ni ddim o reidrwydd yn dallen nhw. Dyn ni'n gwrando ar y perfformiad. Dyn ni'n gwrando ar y ffyrdd mae'r canwr yn canu. Dyn ni'n gwrando ar y cyfeilliant hefyd. A mae'r perfformiad gan y canwr a'r cyfeilliant i gyd yn ychwanegu llawer mwy o ystyr i unrhyw gan. Maen nhw'n ffordd o gyfathrebu eu hunain, wrth gwrs. Ac felly, be dwi eisiau gwneud nawr ydy gofyn i chi darllen y geiriau a cael rhyw fath o argraff o neges y gân, ond hefyd i wrando ar y gân i weld sut mae'r perfformiad ei hun, falle yn ychwanegu ystyr, falle yn newid yr ystyr, neu falle yn gwneud y neges yn fwy, uh, yn fwy byw ac yn fwy uniongyrchol. Felly dyma'r gân.

bod yn bosib i glywed sut mae perfformiad uh, James Brown yn ychwanegu llawer mwy i'r gan ar jyst y geiriau fel dyn ni'n gweld nhw ar uh, dydalen. Um, mae'n bosib i glywed pwysigrwydd o rhythm, ydy fe? fel dwi'n deud, y penderfyniad gwleidyddol i bwysleisio rhythm o flaen uh, harmony a melody. So dyna un peth. Dyna ni'n clywed hefyd yn ni y galw ac ymateb, sydd yn nodwedd pwysig iawn iawn unwaith eto o ddywylliannau clywedol Africanaidd ar yr un llaw a wedyn Afro-Americanaidd ar y llaw arall. Dyna ni'n clywed e, ydyn ni, mewn uh, pregeth gan weinidog uh, yr Eglwys Di, y pregethwr yn deud rhywbeth um, galw, fel bethau, a wedyn yn cael ymateb gan y gynulleidfa. Ac felly mae'r pregethwr a'r gynulleidfa yn ymuno yn un o gyda'i gilydd ac yn um, creu'r pregydd gyda'i gilydd fel bethau. So mae'n pwysleisio'r syniad o'n gymuned a'r cysylltiadau rhwng pobl. Felly dyma rhyw nodwedd o uh, ddiwylliant Afro-Americanaidd sy'n cael ei pwysleisio fan hyn yn y gan gan James Brown ac mewn uh, yn y, yn y genre o gyddoriaeth o, o ffunk. Yym hefyd yn ni'n clywed uh, ysgrechiadau a'r gryddfan a synau eraill gan James Brown, eto sy'n uh, pysleisio rhyw agwedd o ddiwylliant clywedol Afro-Americanaidd, achos unwaith eto, dyn ni'n clywed y fath beth, ydyn ni uh, yn y gynulleidfa mewn ymateb i bregethwr neu areithiwr, neu yn yr achos yma te, uh, y canwr. Felly, mae penderfyniadau cerddorol yn mynd ymlaen fan hyn gan James Brown ac artistiaid eraill i bwysleisio diwylliant Afro-Americanaidd, eu traddodiadau, eu dulliau, eu egwyddorion ac yn y blaen. Felly mae'n rhyw fath o ddatganiad o farchdder di, rhyw fath o um, pwysleisio pwysigrwydd uh, y diwylliant a'r pobl. Yn ogystal, mae rhai caneuon ddim hefo rhyw fath o neges gwleidyddol amlwg, ond dal yn, yn wleidyddol yn ei ffyrdd ei hun. Os dyn ni'n ystyried rhyw genre arall, uh, cyddwriaeth soul, wedi dod i fydolaeth yn ystod y 1960au, unwaith eto, mae'n bosib i weld sut mae caneuon um, serch, er enghraifft, uh, dal yn rhyw fath o ddatganiad um, o pwysigrwydd diwylliant a thraddodiadau Affro-Americanaidd. Uh, enghraifft da o hyn ydy Aretha Franklin. Aretha Franklin, wrth gwrs, wedi cael ei magu yn yr Eglwys Du, uh, wedi canu gospel am blynyddoedd a blynyddoedd uh, cyn dod yn ser mawr, uh, serin mawr. Um, ac yn dod yn enwog dros ben yn ystod ail hanner y 60au. Rhai o'u caneuon yn ganeuon protest, uh, fel respect, uh, math arall o brotest a ddath yn bwysig yn y mudiad hawliau sifil uh, ta beth. Uh, ond mae hefyd yn bosib i glywed ei bod hi yn pwysleisio gwerth a phwysigrwydd um, diwylliant lleisiol a diwylliant cyffredinol Afro-Americanaidd yn ei chanu hi.

uno'r pethau hyn gyda'i gilydd fel rhyw fath o adlewyrchiad o ddiwylliant Afro-Americanaidd a ddiwylliant protest ar y pryd. A mae'n hefyd bosib falle i glywed rhywbeth am natur a chyfeiriad y mudiad hawliau sifl yn y cyddoriaeth hefyd. Yym ma' rai hynny sy wedi deud yy wel bod y pumdege a hanner cynta o'r mil naw chwedege wedi tystio ryw fath o yy twf yn mynd i'r hawliau sifil. Mae'n dod yn gryfach, mae'n tyfu, yy mae'n ennill brwydrau, mae'n dod yn llwyddiannus. Mae'n gweld y llywodraeth wedyn yn pasio deddfwriaeth i wella hawliau pobl Afro-Americanaidd. Ond wedyn, o ganol y 1960 ymlaen, mae'n bosib, yn ôl yr haneswyr hyn, gweld rhyw fath o ddirywiad yn y mudiad hawliau sifil. So mae yna rhyw fath o syniad fan hyn o the rise and fall of the, of the civil rights movement. Dyna'r um, closiad mae haneswyr wedi defnyddio falle i sbonio y mudiad yn y cyfnod yma. Maen nhw'n nodi sut mae raniadau dros strategau o fewn y mudiad, um, sut mae cenedlaetholdeb di wedi dod yn gryfach ac falle wedi achosi raniadau hefyd, a mae bosib i weld yr trais a ddefnyddiwyd gan yr heddlu a'r awdurdodau i ormesu, um, ormesu'r uh, mudiad hefyd. Mae'n bosib i weld mae sylw yn troi at yr ymgyrch yn erbyn y Rhyfel Fietnam hefyd yn lle'r mudiad hawliau sifl ac wrth gwrs roedd lot o arweinwyr y mudiad yn cael eu llofruddio um, yn ystod y cyfnod. Ac am y resymau hyn, uh, gweld rhyw fath o ddyrywiad yn y mudiad a rhyw gyfnod newydd o besymistiaeth yn lle'r optimistiaeth o'r cyfnod yn gynt. A mae haneswyr yn synhwyro rhyw fath o newid yn y cerddoriaeth yn adlewyrchu'r newidiadau ehangach hyn. Ac mae un hanesydd, Mark Anthony Neal, mae fe wedi nodi'r gwahaniaethau yn albums Sly and the Family Stone. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae'n cymharu Stand uh, o 1969 a There's a Riot Going On yn 1971. Tra bod yr un cyntaf yn fywiog ac yn optimistaidd ac yn llawn egni, mae'r ail un yn llawer mwy dywyll. Mae'r cynnwys yn cyneuon yn llawer mwy pesimistaidd, mae'r sŵn yn wahanol, dwi ddim um, mor fywiog o gwbl. Ac felly, fel dwi'n dweud, mae rhywun fel Mark Anthony Neal wedi gweld rhyw fath o a adlewyrchiad yn gyfeiriad y mudiad yn yr albums hyn. Hefyd, mae haneswyr hyn wedi nodi sut mae rhyw fath o genre newydd wedi datblygu yn ystod dechrau'r 1970au. Oedd llawer mwy radical yn ei gwleidyddiaeth, llawer mwy beirniadol o'r sefyllfa, um, yn bell iawn iawn o neges Martin Luther King, er enghraifft. yn ei agweddau e tuag at uh, yr establishment a phobl gwyn ac yn y blaen. Felly mae Gil Scott Heron a'r Last Poets uh, yn cynnig cyddoriaeth llawer mwy radical uh, yn wahanol iawn iawn i be uh, uh, i cyddoriaeth y cyfnod yn gynt. Just un pwynt ola, mae rhai cyfnos, cyf, cyfaiswyr y cyfnod, rhai haneswyr ers ni, Wedi, wedi bod yn feirniadol o rôl busnesau mawr a'r diwydiant cyddoriaeth, yn y ffordd mae wedi troi uh, cyddoriaeth a cyddoriaeth protest Afro-Americanaidd yn rhyw fath o gynnyrch. Rhywbeth i werthu gan y cwmnïau eu hunain, rhywbeth i brynu wedyn gan gwsmeriaid. Yn lle rhywbeth llawer mwy byw, llawer mwy radical, llawer mwy gwerthfawr yn yr ymgyrch. Um, falle bod yn anheg, dwi wedi dangos cloriau album fan hyn, llawer mwy diwedda, dyna, dyw rhain ddim yn dod o'r 60au, ond mae'n pwysleisio'r pwynt dwi'n gwneud. Um, rhywsut mae protest yn dod yn cool rhywsut. Um, mae'n apelio at bobl ifanc. Uh, mae'n ffordd wedyn nhw becynnu'r cyddoriaeth er mwyn apelio at gwsmeriaid yn lle gyrru newid, yn lle arwain at newid. Felly, mae'n yna rhyw syniad bod cyfalafiaeth yn taro yn ôl yn erbyn diwylliant protest uh, ac yn tanseilio'r diwylliant protest er mwyn uh, sicrhau bod pethau'n aros yr un peth a ddim yn newid. Ok te, dyna'r cyflwyniad, a dwi jyst eisiau gadael ychydig uh, o gwestiynau i chi ystyried yn dilyn y, um, y cyflwyniad. Ydy yn wir ydych chi'n meddwl bod y radicaliaeth yn cael ei tanseilio gan natur masnachol y cyddwriaeth a greuwyd yn ystod y 60au? Ydy hyn yn golygu bod ni'n y Samoan a James Brown yn llai radical, yn llai gwerthfawr na'r Freedom Singers? Y Freedom Singers yn nhw'n rhan o'r uh, mudiad eu hunain ac yn defnyddio'r uh, cneuon a'r canu mewn ffordd ymarferol. Mae hynny'n rhywbeth i ystyried. Y fwy cyffredinol yn ni, wrth gwrs, i ba raddau ydy uh, diwylliant ceddorol yn rhyw gyfnod yn adlywyrchu materion gwleidyddol, cymdeithasol a, a, a rai pethau eraill yn ystod y cyfnod. Yn dilyn hyn, i ba raddau ydy fy cerddoriaeth yn fy nhaunell gwreiddiol ddefnyddiol i haneswyr? Os dyn ni'n ystyried y sefyllfa heddi, i ba raddau ydy'r cerddoriaeth Affro-Americanaidd yn adlewyrchu'r mudiad bywydau di o bwys? Ydy'n werth i haneswyr y dyfodol gwrando ar Kendrick Lamar, er enghraifft, neu Beyonce, neu sêr eraill Affro-Americanaidd? Wel, ar y modiwl da ni'n astudio yn yr adran, da ni'n ystyried y cwestiynau hyn a da ni'n deud, da ni'n dod i'r casgliad, falle bod yn werth uh, ystyried uh, cyneuon a'r diwylliant clywedol. Mae'n bwysig i ni gwrando ar y gorffennol cymaint a darllen uh, y gorffennol falle. uh, bod y cerddoriaeth, hyd yn oed os dwi e ddim yn adlywyrchu'r reality, adlywyrchu'r sefyllfa yn hollol hollol gywir neu yn union fel mae fe, mae'n dal yn dadansoddi'r uh, sefyllfa ar y pryd ac yn cynnig dadansoddiadau o'r cyfnod ar y pryd, ac felly yn fanhonell gwerthfawr iawn. Ond mae'n lan i chi beth ydych chi'n meddwl, mae'n rhaid i chi dod eich casgliadau eich hunain, dwi'n meddwl.